Ghana adehyema ama me ma obi biara dwo ne Kwasi anwumerɛ yi ɛba Yaksen mmerɛ so. Yɛfa yɛn mfikyire sɛdeɛ da biara meka no a, yɛwɔ nubra wɔ hɔ, ahama wɔ hɔ, aduaba wɔ hɔ, nanso yɛn nsa ka a, ɛdeɛn na yɛde yɛ? Yɛtete ne nyinaa, Buroni frɛ ne nyinaa sɛ the end product, efisɛ wobɛnya no num, wobɛtete de agu hɔ. Yɛn deɛ ɛyɛ akwadwerɛ, ɛnnɛ koraa deɛ gas nti, yɛnka adeɛ hye anɔpa. na wɔatete nnura no nyinaa gu kukuo mu na wɔanoa no, na wɔantumi anka ne hye no, na asɛe. Ɛno nti yɛwɔ animdefoɔ a wɔatete ne nyinaa na wɔanoa na wɔasɔ no so de agu ntoa mu retɔn. Mehwɛ me pono yi nso a, mewɔ Yaksen mixture wɔ hɔ. Yaksen mixture tete timpɔn no, ɔnie. Wobɛte asi kinken, ɛnie. Yaksen cold capsules nso nie, na Yaksen natural capsules abɔ n'akyi gyina. wogyina n'akyi pampee. Ansa na maba Yaksen ointment, Yaksen soap so. Mekɔɔ obi fie na mehuu wei nyinaa na mese woo na wei nso ɛ. Wɔtoto paapa so yi na mese paapi wo deɛ mpanyin sɛ yɛde gya wa ne yɛde asoa wo nti wabɔ kahyire fufuu yi deɛ bɛka akyerɛ obiara woyɛ ma yɛ. Duadua mu no kɔ sukɔ no ho nneɛma a Dɔkta Yawaku Apon a ɔda Yaksen Centre ano ɔde yɛ saa nnurunuro yi nyinaa ho na sɛ obi te ne sika kɔtɔ bi a wahu sɛ aduru a merekɔtɔ yi wei na ɛbɛyɛ ama me. Ɔfrɛ me Adusi Pokuya. W'ani tua sɛ megye m'akunya sei a na ɛyɛ researcher, professor, ex-soldier, sweetheart. Yes my dear. Yaksen Herbal Centre.
wɔn ho yɛ. Happy Eid.
Sɛntie boss. Alright. Pumpu no. Nyame adom ara kwa. Ɛnɛ nka meyɛ saa afɛ mu hajj a. Ɛɛ eh, eh, wankasa woyɛ mistake. Oh. Ɛsɛ sɛ nka nnɛ yɛyɛ bɛgu ɛyi di ne nnɛ nti nka apɛ ma ɛfi gu yɛ a ɛnɛ nka me nso ma pɛ nkɔfoɔ ne sɛ ɔmo mpiri ntra nka akɔpɛ ɛma yɛfi gu na me nso ma kɔpɛ gyarabia bi ahyɛ na nka ɛde ama

So fancy so nurse ni yɛ baako pɛ. Sweetheart. Yes my dear.
Me pɛ wei. Esan sɛ me kɔ mɔnten so a. Yeah. Wei wɔ yadeɛ wei. Ɛwɔ abɔnten paa yadeɛ bi. Ɛmɛ nipa sisi kyia. Yes. Na off air no me bisa ama aka kyɛm sɛ saa adeɛ wei ti me boa. Nkoko. A wɔn frɛ no yaksin kuo capsules. Yes.
Ni efficacy ɛne sɛn.
Ayi maa mi da ase.
Yekyia adɔfo ne ahwɛfo a, daa ne daa mpo, sɛ yɛba a, anaa tam no wiɛ kakra na yɛannya mmaeɛ a, na obi afrɛ, Ah, ɛnnɛ monkɔ anaa? Yɛda wɔn ase. Wɔn a ɛhwɛ yɛn fifiri akyikyi ne bɛnkyɛeɛ. Obi nya adagyeɛ tumi ka kyerɛ obi sɛ, Ah, nkurɔfoɔ yi program a wɔyɛ yi deɛ, ɛnyɛ duro na wɔtɔn na ɛyɛ ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ne adesua na wofa bɔ wo berɛ a ɛboa wo ɛɛ before sɛ wobɛbusa me saa deɛ yi ɔhu sɛ woka kyerɛ me sɛ wobusaa me sɛ ah nnuro egu ha bebree nyinaa no m'ani gye yaksin cold capsules ho paa na adentira ɛɛ na ɛno nso ne aduro a ɛnwunu wɔm. sɛ wei ne deɛ ɛnyɛ nwono anaa wei ne wei ne nyinaa nwono yɛn ne ɛyɛ akwadworo no nti ɛduru nwono deɛ ɛnam sɛ wei ne yɛ capsules nti wonom a wonte ne nwono no maame deɛ yɛ ana ne nsuo no ɛte sɛ sɛyi no mm. ɛne bi na ɛyɛ a mepɛ nti wobusa me sɛ ah ade nti na mepɛ koo yi na mampogua aduru wo yi ho a yɛ ekura mi sɛ mɛka nneɛma a ɛcoming together na yɛde yɛ aduru yi a wobɛba wɔ nom deɛ di kan no afei mekyerɛ wo deɛ aduru wo yi tumi yɛ ma nipadua yi a ɛsi hɔ yi a, ɛbɛyɛ wɔn nwanwa sɛ, ei, ɛne adɛn ne nnɛ mmere yi, 21st century, nnipa tena ase wɔ berɛ a saa nnubra ne habamma yi nyame abɔ ɛwɔ hɔ na yɛntumi nyi so bie ma yare dɔm ahodoɔ bi de koro yɛn. Ɛnɛ, mekɔsraa me maame bi na na yɛredi nkɔmmɔ bi eh, wɔyare stomach ulcer wɔanhu ne ntɛm nti first na ɛyɛ ne sɛ n'akoma na ɛyɛ ne ya ɛyɛ ne sɛ ne yam ɛnɛ ɔkɔ hospital asɛm a dɔkta ka kyerɛ no ne sɛ saa yadeɛ no ama ne ne ahoma bi da ne yam ahono ahoma yes nsono anaasa wo deɛ saa na ɔhu sɛ maame no nim deɛ dɔkta no kaa yɛ nti saa na ɔno ka kyerɛ me sɛ yɛse ahoma bi da ne yam ahono ayɛ kɛseɛ metena hɔ din na meyera hɔ me tirim Na normally as a counsellor no sɛ wokɔ obi nkyɛn ɛsɛ sɛ woma no awerɛkyekyerɛ ɛni kwan sɛ wosan de wosu kɔka no ho yes ɛbɛ saa a wabu n'abam nti wakɔto yarefoɔ no mpo yare no wɔda wusu wusu koraa yɛ a wɔbɛwu a woma no awerɛkyekyerɛ
sane te nyame bɛsɛ ɔyadeɛ wate na wama no awerɛkyekyerɛ sɛ bɛyɛ a ne haw no but i think about this now i was just wondering why oh god why you ask god yeah. na what comes to my mind ne sɛ adeɛ no sɛ na ne farebae no yɛ adeɛ ketewa bi okay. na nipa nim nti wobɛhu sɛ yɛatena ase ara ma yareɛ no afa yɛn mhm. so before sɛ yɛbɛtena ase sɛ yɛbɛnom aduro no na asɛe saa berɛ na nya nyankopɔn amamu a ahoma anim ho bi dua anim ho asɛm asi deɛ mene ne bɔ ɔho adeɛ no wonyɛe but ɛnam sɛ wo paa ho tɔ nti deɛ de bɛhyɛ biara wogye tom na nya saa yadeɛ secret sɛ wɔ wiase paa ne sɛ nnipa adwene wɔ yɛ ho mm. deɛ asɔ teɛ no ɛkɔ akoma mu ɛma wodwene ho nti nka mɛ me sɛ ayɛ a mepɛ paa m'ani ehu a mempɛ me i don't want to hear mm-hmm. nti nipa a ɔyɛ abamu
ɛnyɛ tan nipa a ɔyɛ abamu bo me sɛ me ne ne nante because asɛm bi a nti na me sometimes no meka meka asɛm a mpɛ sɛ wohunu sɛ yadeɛ ɛya nti na ɛsi numaduro yadeɛ ɛwɔ wiedie mu no ɛya hwɛ sɛ adeɛ wei ho yasin co capsules deɛ ma mepɛ a mekeka bi bi a akyerɛ adɔfoɔ ne wo ɛne wɔn a ɛhwɛ yɛn nyinaa ne sɛ wohu aduane a yɛdie most of aduane a yɛdie ne end results ɛyɛ starch na saa starch no ɛne ɛnam a yɛawie ne end results yɛ a ɛyɛ fat ɛyɛ saadeɛ ɛna ɛbɛ yɛ wedeɛ mu nti mesuro nneɛma mmienu
sɛ aduane no a wodie no ɛbɛma carbohydrate dodoɔ na woanya nso a wontumi nyɛ adwuma woanya caps na wontumi nyɛ adwuma that's it two sɛ saadeɛ nso ne wedie mu kakra a body wei nyɛ fresh okay. that is cholesterol mm. nka ɛbɛyɛ dendenden Wei ntumi nyɛ fresh. Nti ɛyɛ good master and a bad servant. Yes. Okay. Which means we need to yeah. this thing to survive. Yeah. So we can't do away with it. That is it. Now, so what do we do? That's the question I, or, or sometimes I ask. Okay. Why? Adeɛ ne sɛ yɛntumi ɛnyi yɛn ho mfiri sɛ nimpa ntumi nni aduane a carbohydrate ɛnim. And at the same time, yɛn no wei nso sɛbi ɛɛdɛ kakra aduane ɛdɛ o. aduane a ɛdɛ. Nti sɛ menya nam kakra a, mɛwe. Saa. Nti deɛ na nam no a meweɛ no. Ɛde brɛ me. Nti deɛ na mɛyɛ. Okay.
Me deɛ nti a mepɛ koko koko capsules no ni. Afa anasɛ mepɛ koko mixture no ɛno nie teɛ. Ɔn sɛ wadi saa nnuane no awie no. Mm. Carbohydrate ne ɛɛ eh, ɛɛ eh, ɛyi eh, fatty food no aka bɔ mu no ɛdeɛ na ɛde ba. Wobɛte asɛ. Yɛse biribi de sasaborɔ. Wobɛte ase yɛse biribi de ayamtim. Ɛnam sɛ most of the carbohydrate food fact ɛne fiber ntaa nnɔɔso. Wɔn sɛ bankye, bɔɔdeɛ, mm. saa nneɛma ahodoɔ yi. Mm. Na akɔba sɛ ama wɔ ayamtim.
Ama wɔn sisi yadeɛ, ama wɔn kotodwe, ama wɔ baabi ayɛ tititi, ama wɔ apɔso apɔso, ama wɔ sɛ anansi taa kyew. Busa sɛ ɛyɛ dɛn? Mhm. Aduane no a wodi yɛ no nyinaa na akumuleti. nti sɛ adeɛ no adɔɔso wɔ wedeɛ mu okay. afei amaman adɔɔso ɛno nti ntiri no a nsuo ne mogya no di mu afurisane dompe ne mogya no di mu afurisane no ɛho abasɛm okay.
ɛmu asisi okay.
nti wobaa bi hɔ wofa hɔ saa hɔ no ɛbɛyɛ otititiri okay.
afei akoma no a yɛ a ɛbɔ mogya ne nsuo yi ɛma ɛyɛ engine a ɛda yɛ mu ɛma body no nyinaa no organs no nyinaa yɛ adwuma no wodeɛ yi saadeɛ nso ayere no ayere akoma no akoma no saadeɛ ayɛ ho round mhm. nti ahoɔden no wɔ he sɛ asɛ ɔma grepo no yes ɛde hankɔpɛ gu obi nsa nti na sɛ sɛ wokɔɔyɛ a na sɛ wobae ɛno nti wobɛtea sɛ hypertension stroke diabetes eh, eh, stomach ulcer yadeɛ a ɛse low low pressure yɛse hwanhwan wankasa ɔte afei ɔte hɔ a wɔsɛ bɛyifoɔ na ɛyɛ o
ba ɔwerɛ fi sɛ saa nnuane a yɛ a wodi yɛ no anto ne bo anyam
asɛ sɛ be nkwadaa yɛto party na ade ama nkwadaa sɛ ɔmu ne di obi a wɔfa nam no a ɔtumi mene sɛ dɛ bɛyɛ a wɔbɛsɛ anya foforɔ afei yes aduane no wɔ mu a wɔba yi ne sɛ yaa ɛ wɔahu mu a yɛmene ɛnso mm-hmm. nkwadaa bi mpanimfoɔ deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ saa na yɛ mu binom yɛteɛ nnipa su no no
yɛde wei yɛ mfa ntom wɔahunu sɛ aduane no sɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛyam na ɛma body no ɛnyɛ ne ne ne food supplement ne nutrients a ɛbɛma kidney ne akoma ne organs ne yɛ colons biribiara yɛ adwuma sɛdeɛ ɛteɛ no yɛnyɛ no saa nti deɛ ne yɛyɛ ɛdeɛ na mene mmienu bɛyɛ kooko no no wei koo capsules no deɛ ɛyɛ no ɛna ma me mepɛ okay nti na kyerɛ sɛ wopa akyerɛ sɛ sɛ yɛdidi na sɛ aduane no ntumi anyam ama baabi a ɛnya deɛ wɔ sɛ ɔnya wei no ɛtumi yam no ɛna mekyerɛ sɛ saa nnuane a yɛredie no ɛnam nneɛma ahodoɔ a ɛkeka ho ma aduane ntumi nyam nti wobɛte ara sɛ mesisi ɛyɛ meya ɛyɛ meya memu ɛyɛ meya makoma ɛbɔ me pɛripɛri m'ani so ɛtaa biri me yɛse manya sasaborɔ afei meyɛ mu atim bɛrima kooko-ado koro no nti ne bɛmma ntumi nsɔre, ayɛ kodwoo tɔ. Nti ɔbɛyɛ n'adwene sɛ ɛ wɔbɛtɔ mmarima duru a ɛwɔ wiase nyinaa nom. Bɛ no yerɛ fi sɛ anuane a wɔredie no saadeɛ saadeɛ a ɛwɔ mu no nyɛ sɛ teɛ ni. Ne yerɛ fi sɛ saadeɛ no a wɔredie no koraa no bɛsan ama no akoma yadeɛ. Ɔnkae. Mm-hmm. Ɛno nti n'adwene kyerɛ ne sɛ wɔdi wɔdi rich food. Yɛ chop better nti wɔdi nnuane a ɛyɛ. At the end of the day no wɔde hawo san ato no so bɛtɔ ohu. Ɛno nti na yɛ ana wobɛhu sɛ me ɛɛ mepɛ sɛ obiara hunu sɛ aduane deɛ ɛyɛ den a ɔbɛdi sometimes no wontumi ntwe ho mfiri ho aane megye tom na mmom yasin coal capsules no ɛna yasin coal bitters no deɛ ɛyɛ ma wo ne sɛ ɛboa ma aduane no dagyɛse nane saa adeɛ afiri ne deɛ mu
nti mpo wobɛdi saa nnuane no a wodie no deɛ na sɛ wonya coal capsules na sɛ coal bitters no bi nom a ɛdissolve no ɛnane amoman ɛnane saa adeɛ ɛma woyɛ firi ne teɛ saa aduane no a yɛ a wodiiɛ no nyinaa no mhm. wonim adeɛ bɛrɛ fɛ no koboa no koboa yes wobɛhu sɛ kane no akwadaa anasɛ panin bohu sɛ ne nsa hyɛ ne to ɛyɛ ne hene no wɔtete hɔ otumi mm. obi tumi ti hɔ a ne hɔ ayɛ kuro mm, ne to ne to ɛyɛ nsonson
ɛno ne nokoboa yes ɛne saa deɛ wei nyinaa no aduane no akabo no a wodiiɛ no ebi na ɛde ba ɛno na nsonson na maa baa ma ne ba sɛ Obi tumi dware ne wɔti ne ho no. Ɛna ma ɔda otu nkorɔ mu. Ɛna ma de bi ama man fun. Na o kɔ wɔn minim. Na o ko takra ho. O awo o ne nkokɔ akokɔ hu a yɛrɛ basa ɔne ɛkorɔ no because wanyera asɛm ɔdɔ o bɛ tu takra. Adaroma nti.
Sɛ ɔte aseɛ.
Afei ɛnu akora tumi ma o ti pae o. Debi ɛbɛhu nipa bi na debi ɔkasa ne hwenem. Ɔbɛhu obi debia.
korɔ korɔ de bia ne ho nsuo nsuo afɛ deɛ wate aseɛ n'adwene kyerɛ ne sɛ ɛyɛ asɛm o ɛdeɛ hmm, aduane medi kɔɔ me yam na ɛsi dɛ na ɛkɔ pie me hwene asɛm no no na bɔde no afiri he ok na nka yɛ ok yɛmfa ne sɛ mm. woti na pae wɔ mm. na adɛn no wanom adu na nka ɔtiri nanom kɔ ɔyam
okay you see okay. me me ma wɔhu ɔnti na yɛ anaa yɛ ma mfa nto nketenkete mm. ne yɛ yɛ asɛ da akasɛm bi a wobɛkae sɛ ei papa no kasa no aberanteɛ no a n'ano wɔn se n'ano ɔdɛ no wɔkasa no sei kura na ɔka ka ho na wakae na wɔn sɛ ei ɛneɛ saa deɛ deɛ ne sɛ sɛ nipa yɛyɛ yaksin ɛma wate aseɛ sɛ wosisi yaleɛ oyɛ mu a etim wodwale a ɔho yɛ ɔhene yɛ a ne nyinaa ɛne sɛbe wokɔ agyanan so a etimi pae na mogya ba Kooko na ɛtumi pɛ anaasɛ wohu sɛ obi wɔ hɔ nom a na ne yam atim. Ayi a deɛ ɛte ne sɛ
ɛɛ nyame bɔɔ anus mm. ɛno na meka me ho bɛtɔ me nti dɛ mo adɔfoɔ momfa nkyɛ me na yɛnka ne saa na momfa nyame bɔɔ anus no mhm. ɛte sɛ ɔnreceive ɔyɛ giver yes adeɛ no drɔpo mm. biribi na ɛfiri mu biara ɛfiri soro ɛna ɛba fam. Biribi a ɛwɔ hɔ bi ɛwɔ sɛ ɛfa hɔ na epie. Epie. Ne kwan sɛ biribi firi abɔnten kɔ hɔ. Yes.
Saa. Na adeɛ no a ɛbɛfiri hɔ aba biara no, mm. ɛsɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛmu ɔmmerɛ. Okay.
Sɛ ɛmu ɔden a ɛworɔ adeɛ no ɔho mfa sɛ aha yi ɛsɛ sɛ nkepie sɛ yi a mm. ɛnam sɛ ɛde fɔɔso no ɛsɛ sɛ emu ɔden nti na ɛyere no okay nti saa na ɛbɛba ɛsɛ no nti la ayɛ te sɛ line no ɛte wobae mu wobae mu nti ɛtɔ da a mogya ne mfiri oyɛ mu o mm. anus no baabi ɛna ɛteɛ ɛnam force no a agyanan no emu de ne nti ɛna ɛde ba ɛne ɛna kyɛ sɛ ɛyɛ asɛm nti ɛhu adɛn nti na sɛbe wokɔtena agya nan so na w'ani abere woti ne suo ansa. Ti ne suo. Why? Di na ɔhwere mmiɛnsa ne ayi wɔ hɔ. Saa adeɛ no nyinaa nkeka mbɔ mu no, wo sɛ dabi ayɛ bɛtena yi tumi ka kyerɛ sɛ sɛ nipa a wɔte saa no anhwɛ a otumi yɛ typhoid, otumi yɛ malaria, otumi yɛ stomach ulcer. Wodwene ho a, wɔn sɛ wɔn na meka sɛ wɔn sɛ meka kyerɛ sɛ nipa bi a ɔwɔ typhoid no dodoɔ naa nkɔ ti nkɔ ɛyɛ dɛn anhwɛ a wobɛnya stomach ulcer mm. saa nneɛma na ɛde ba saa nnuane a yɛdie no nyinaa na ɛde ba nti adɛn ne yɛtena ase atwɛn sɛ yareɛ bi a na nka ɛnɛ mmerɛ yi wobɛtumi atwiti no kɔmmɔ easily wobɛtumi asɔ ano ntɛm
yɛmfa ne sɛ seesei yɛ yɛ a wote nka sɛ wo nsa wo nan wo se ah, yes ɛyɛ a wote a wote wo nan ase sɛ asɛ anansi akyɛw nti yɛ na ade wo nan pempem hɔ ɛbɔ nka yɛ sɛ organs ne systems nneɛma bi a ɛwɔ widie mu no baabi nyɛ adwuma yie
biribi bi ɛkɔ so yie biribi bi haw bi wom. Nti deɛn na wobɛtumi ayɛ a ɛbɛ correct saa haw no ma body system ne nyinaa yɛ adwuma kama? Saa anyɛ adwuma saa deɛ a biribi atɔ kyema. Okay.
Nti ɛn ɛ ɛ koo capsules no ɛyi amaman na aboa ɛma aduane atumi absorb yie ɛwɔ yɛn mu no. Yes. Ɛdeɛ bɛyɛ biem na ɛbɛ na dwumadie ara no no. Deɛ ɛyɛ ama wo ne sɛ. eyi amaman no firi hɔ a w'anum no a ato a yɛ a wosi wontumi nnidie no ma atumi didi yie afei wotumi num nsuo yie ma body no nsuo ehia ɛna anom ma de bi ayɛ a na yɛ taa ka esua deɛ sɛ sɛ na nipa mogya ne nsuo na edi emu afurusani no nsuo percentage ɛwɔ mu dɔɔso so ne mogya nti nipa bi a wote nka sɛ sukɔm de wɔ a na sɛ sɛ woyɛ asɔto nsuo. okay nti ɛni kwan sɛ ɔte nka sɛ zikɔ ansa ɔnom nsuo nti nka sɛ ɔnom nti yasin ko capsules anaa sɛ yasin ko bitters no ɛboa ma ɔtumi nom nsuo yie nti dehydration take place okay wonnya saa adeɛ no bi debi ana wɔ ahoɔdene na wotumi didi na wonom na wada nnahɔɔ. Na me wɔ capsules yi deɛ, na me ba natural capsules so. Ɛnɛ ɔho, me yɛ m'adwene sɛ nka yɛn yɛn ka hoo no. Okay.
Ma adɔfoɔ ne atiefoɔ ɛnti nneɛma bi ase. Ɛwɔ koo koo ho.
Okay. Ɔho sɛ yɛwɔ nneɛma bebree a yɛato ne din koo koo. Mm. Ɛnɛ. ghana sɛ bɛyɛ a nipa no te ase nti na yɛa na ɛka no saa adeɛ bi ɛfifiri yɛ ho ɛtɔ da a ebi yɛ mfoa wone mfoa mm. ebi yɛ akono ebi yɛ adeɛ bi ɛna esisi hɔ bɛrɛ a na yɛtumi ka ne nyinaa bom ebi kora yɛtu mu mm. ne yɛaka bom sɛ kooko woka ne saa no a ɛno na ɛyɛ a na nipa no te aseɛ ntɛm saa nneɛma ahodoɔ wɔ yi nyinaa no ebi wɔ hɔ a ɛyɛ amaman nti sɛ sɛbi yɛhu nneɛma a ɛsisi yɛ ne nyinaa adua mu a ɛnyɛ ne nyinaa na ɛyɛ kooko yes wɔhu wɔhu adeɛ bi a ɛtaa yɛ mmarima ɛmaa wɔ bi ba mmaa deɛ no nnɔɔso mmarima henia yɛ a yɛfrɛ no ɛɛ ɛtwo na asɛm no sɛ henia no sɛ yɛ wuyam korokoro a yɛ a yɛfrɛ no nkoe wɔ sɛ nkorodoo no ɛno ankasa na ɛsɛ dɛ nyɛ henia okay henia paa ne deɛ ayɛ sei no alright case five ayɛ case five no ɛna ɛyɛ henia na deɛ ɛte ne sɛ mhm. saa henia no Wahu sɛ yɛyi obi deɛ ɛma nsuo a ɛwɔ mu no ɛyɛ mogya da. Mehu bi da. Yes. Deɛ biara wobɛyi no yɛ amaman. Okay. Ade ntra. Sɛ ɔte aseɛ. Ɛno na yaksene ɛba. Nti na de biara yɛ ama asɛm a meka ne sɛ ɛɛ yɛse ɛɛ obi aduro se wɔ sɛ ɔsa heni a na medwene ho kakra. Why? Nti sɛ obi. onya gye ne sack na. ɔgye bɛlɛ ma ne bɛlɛ no yɛ full a mhm. nye bɛlɛ nɔ dis o da bɛlɛ yes ɛyɛ full a mibisa sɛ ɔnom saa aduro no a ɛbɛma adeɛ no anane afiri hɔ ana that is the question i ask
but deɛ ɛyɛ kyerɛ wo ne sɛ mhm. yaxin co capsules anasɛ yaxin co bitters no deɛ ɛyɛ ama wo nie mm. siesie ɛyɛ a na woyɛ mbobom te sɛ deɛ nsuo a ɛbɔ mu yi. Mm. seesei a na wo yam yɛ koroko te sɛ tender a ɛrekrake yi, ɛne yɛsrɛ wo sɛ saa adeɛ no a ɛreyɛ wɔ wo yam no, nom Yaksin Koo capsules no bi anaasɛ Yaksin Koo bitters no bi na ɛnyi saa amamman no a ɛwɔ wo mu no mfiri hɔ ansa na bɛgye case five. Okay.
Ɛnya maayɛ no deɛ, sɛ Nyame yi w'ado na wo nsa ka Yaksin Koo capsules no na wonom deɛ a, ɛbɛyi saa amamman no a nka ɛrekɔdane baage no afiri hɔ. Yes, afiri hɔ. Alright. Na mmom.

ɛna the thing is adeɛ no a yɛ a meka yi menim sɛ daakye mɛyi ano da bi nyame bɛbusa me ɛno nti sɛ adeɛ no ntimi nyɛ adwuma a mennaadaaw sɛ adwowa yi kɔtɔ aduro wei na adeɛ no bɛyɛ daa bi bɛde deɛ animdefoɔ ahwehwɛ mu
ahunu na ɔmo aka fa ho no ɛna yɛ a meka kyerɛ wo sɛ ɛbɛyɛ a wobɛyi nsuo na Nyame afa so asaw yadeɛ na ade nnase ama Otsidiampɔn. Ɛno nti na Yaksen no amanfoɔ ɛ ɛ ɛ ɔhu sɛ nnɛ me ne wo na te hɔ. Ɛna obi ne haw, obi ne haw, wafrɛ more than, ɛnora kora ɔfrɛ more than ten. Ɔkɔ drugstore wei, ɔbɛkɔ na ebi ni hɔ. Na me se kɔ another drugstore, ɔbɛkɔ na ebi ni hɔ. Afei, ɛnɛ eh, me ne wo tiwa a ɔfrɛ yi obi akoma no ɛyi a ɔse aduro no na obi da ho na mesɛ masa yɛyɛ aduro ɛsisi yi mepatɔ nipa bɛn na ɛda ho mesrɛ wo nti ɛdin no yɛ yak sin aduro yi ɛsisi yi nipa bi da ho menyɛ sure sɛ nipa bi da ho nti afei ɔsɛ aduro no a ɔkɔnya nipa bi da ho ɛna meka kyerɛ na mesrɛ wo ɛnyɛ ɛnu bia that's it mepɛ sɛ wohunu deɛ adeɛ no tumi yɛ na woanom na nyame afa so aboa wo nyame nkoa ne yasafoɔ ma no deɛ mɛtumi akasa ama wagye adi ane na akɔnom aduro no anyɛ adwuma ɛ nyame no na bɛfa aduro yi so ɛnam sɛ animdifoɔ ahwehwɛ mu ahunu deɛ ɛyɛ nti ɛna mɛka ho asɛm akyerɛ wo na anom a nyame afa so na yɛde akɔ asɛm no nka yɛ tiawa that is how a you see me sɛ me mepɛ yasin ko capsule anasɛ mepɛ yasin ko bitters ɛfie hɔ obi anim sɛ me aduro wei deɛ wonkonya no dabi na ɛboa me nso ɛboa me paa kyɛ me ne nom ne nom paa deɛ yɛwom in categories okay.
yɛwom difference yɛwom sɛdeɛ obiara ne ahemfo kyiniyɛ yes deɛ ɛte ne sɛ yɛwɔ nipa bi a wɔkɔ agyanan eyi sɛ wɔbɛhu sɛ wɔyi nkura mma a bɛɛ three four five days. okay interval no. yes three four five days ansa sɛbi wɔatumi agya nanan saa afoɔ no deɛ animire biara no wɔyi mmienu. okay woyi mmienu capsules no mmienu animire biara na de ne mɛhyɛ no anom okay animire biara.
sasaborɔ wo yam abubom ne nyinaa ɛbɛdena ne saa adeɛ wodidi agya nyinaa wobo wobo ɛfono wɔ ne ase adeɛ ne nyinaa nsonso ɛwɔ wo yam wote wo to ne ade wote yes kooko afifiri wɔ deɛ wonim biara no wonom mmienu animmerɛ ɛyɛ wɔn mo a ɛɛ ebi a ɔkɔ agyanan so four five days three days two bɛyɛ ni a yɛkɔ ne de biara no for the first week wonu mmienu anapa mmienu animrɛ the next day a na wagyae okay.
the next two three days na wasan nom mmienu animrɛ ɛfiri hɔ kɔ deɛ ɛwɔ mu a enum animrɛ two days two days saa ɛnna woyɛ normal de bia.
ohun sisi ohun so kama. yes okay. na ne amama ne saa adeɛ nyinaa. okay na meka yaxen natural. ɛɛ eh, afei de afei.

Ɔbaa wo dɔm bi. Wɔ ɛɛ ntini wɔ widi. Ntini wɔ widi. Sɛ mogya ne nsuo di wɔn afusane. Everything dey. Deɛ Yaxin Herbal Center mm. ɛyɛ nhwehwɛmu de baeɛ ne sɛ Yaxin natural capsules wei mm. ɛyɛ ntini ɛne nnompe mu adwuma. Okay. Ɛyɛ ntini ɛne nnompe mu adwuma. Okay.
Yaxin.
natural capsules ɛyɛ ntini nnompe mu adwuma afei tie wayɛ ɔbaa yi wonom a wakyi berɛ mu wakyi dompe wakyiri kɛsɛɛ nyame yɛ adom a ɛbɛfiri hɔ so mentwɛn saa Nti na. Ɛmma saa adeɛ no mmra ansa na wakɔpɛ bi anom anaa?
Nnipa wonante, wo nan atumi fikyiri na wo nan ada hɔ no. Okay. Woyɛ adwuma, biribi bi tumi bɔ. Wohu sɛ ɛtɔ da a wobɛsɔre no na. wonim deɛ ɛbɛyɛ asɛ wobɛyɛ bi ɛyɛ wo ya wonim deɛ ɛbaayɛ sɛ ayi bi hɔ yɛ sɛ mada me kɔn so wotire bɛɛ dɛ na ɛtumi abɛda wo kɔn no so ne asɛm no ɔho ebi a wonam kora wonam pem biribi bɛta ahoɔherɛ no sɛ deɛ wosi pɛ ntam ne adwene no amfa nti woanhu yaksen natural capsules yi ɛboa yɛ ntini nnompe mu adwuma na nka wonom a aboa wo
afei
sɛ woayɛ ɔbae wonom na ɛyɛ nti ne nnompe mu adwuma wie a ɛboa bebree yɛmfa ɛno nto nkyɛn bɛrima deɛ wɔde kube nsuo ɛka yaksen natural capsules no mu a ɛyɛ n'akyi brɛ mu n'akyi kɛsɛ n'akyiri dompe asɛm awie no ehei ɛma ne asere a yɛ na ɛyɛ me yɛ o
sɛ bɛrima sɛ biason sɛ bia mu mhm. sɛ wɔgyina hɔ sɛ bɛrima mhm. na yɛbɛduru dɛm no ayɛ ɔbaa mɛhaw no no sɛ bɛrima gyina hɔ ɛsi dɛ na bɛrima gyina hɔ owura dɛm ano ada no ɔbaa asɛm no no ɛho sɛ mekan koraa wokora yɛ wɔn a sɛ bɛrima ketakyi a mhm. yɛfrɛ mmarima a woka ho na yɛmfrɛ wo sɛ ɔbaa mhm. na ayɛ bɛrima deɛ adeɛ na aduru dɛm a no adana ɔbaa mhm. na yɛ na me haw baako a ɛwɔ mmarima ho ɛne yɛ a meka mmarima asɛm a mede aniberɛ ka ne sɛ mmarima nyinaa ɛpapa baako pɛ o ɔmaame nso baako
na ɛhaw a ɛwɔ mu ne sɛ sɛ bɛrima ɛware ne yere mm. ɛde ne hyɛ dan mu a we assume sɛ mm. Wɔgyina brane ma mmarima a ɛwɔ wiase nyina
teɛ.
Ɔno barima korɔ no a wɔne saa ne yere no kɔhyɛ dan mu no, wɔgyina hɔ ma mmarima a ɛwɔ wiase nyinaa.
Ɛno nti sɛ barima no kɔbɔ no sɛ torokaa sɛ nkuruma a, mhm. ɔbaa no yɛ assume sɛ mmarima ɛwɔ wiase nyinaa saa na wɔte. Don't laugh, it's very serious.
yes sir asɛm no sɛ
wohu sɛ bɛrima bi anaasɛ ɔbaa bi ɛɛ sɛ bɛrima bi disievu ɔbaa bi na ɛyɛ ne yɛ a ohun bɛrima bi a ne ne bu afu afei de otumi ka sɛ wɔn nwale koraa bi mu mepa so mɛma deɛ mɛma mɛma nyɛ o anyɛ bi a me ne wɔn no yɛ pɛ daabi baabi a mefiri hɔ na ofiri menim no mpo bɛrima korɔ no a wɔyɛ saa no menim no we assume sɛ wɔgyina hɔ at that moment wɔda hɔ at that moment sɛ wɔtena ase o at that moment no wɔgyina mmarima nyinaa nan mu nti sɛ wɔbɔ no toro ka pɛ kai ah apagya
ɛno ɛha me nti yɛma wɔn apɔkɔn kron deɛ deɛ Ɛma ne yɛ yia ne sɛ wate sika waha no a ofiri nka na ɛkɔ Kumase ofiri Kumase kɔ Tamale ɛna ebi a ɔyere no wɔ Tamale na weekends wabɛɛ bɛsra wo na nka ɔbɛgye n'ani kakra na kɔtaa ni afei w'ani ti nsuo a ɛde asɛm ni ɛha adwene yɛasen natural capsules no fa mmienu nom kube nsuo anapa awia ne animmerɛ nom no saa five days woanhunu so a yɛba tv so afrɛ wobɔ no toro kan a yɛba tv so a mehyɛ wo bɔ maka sɛ wo ankasa di ma adanseɛ kare mu gyina hɔ yi wɔtie wɔhwɛ wo deɛ wowɔ fie eh, berɛ a wɔwɔ fie wo so wohwɛ me meka kyerɛ wo sɛ kɔfa yaxin natural capsules yi wei capsules yie. yɛ ne ti yɛ ɛɛ ne ɛka eh, nkalɛse no nkalɛse na ɛbɛ bɔ ano nkalɛse na ɛbɛ bɔ ano. sɛ tie ni sɛ sɛ yi mmienu o de ɛtɔ bi na fa kube nsuo nom mmienu anapa mmienu animmerɛ ɛne mmienu awia fa kube nsuo nom wɔn ɛnyɛ bi a fa yasin mi hyɛ yi mm. fa mmienu. ɛnum fa mixture no nom mmienu. mmienu anapa mmienu awia mmienu animrɛ for five days wobɔ no toro kan yɛbɛ tv so afrɛ ne ka
tie ne yie.
nana mi tie ne yie bɛrima mepɛ sɛ mbusa question bi mhm. na wode ka ho mhm. menom yɛ apa na afa anaa sesɛn. asɛm a nti na meka kyerɛ wo sɛ mhm. yɛwɔ adeɛ bi wɔ nipadua mu a. ɛyɛ a na yɛfrɛ no libido yɛ ɛyɛ atenka yɛ yɛsan ka ne twi mu sɛ feedings mm. ɛdi a no saa na mo ka no feedings no
ɛno na ma wo nya biribi bi ɛba wo mu ba w'ani so na aba w'adwene mu sɛ a akosua yi adwoa ne ho ɔfoo nka menyaayɛ a na adwene ne ɛkleke nti senses no fa nerves no nenam yɛ baabiara nti bohu sɛ hei nyaminie na nyaminie no aka akyiri asɛm kwaku yi asɔre agyina hɔ a wɔka nyaminie yi wɔkyerɛ wo sɛ wɔnya match ɔbɛbɔ na match yɛbɔ ne sɛn ɛyɛ 90 minutes anaa bɛbɔ 2 minutes okay. football match yɛbɔ ne sɛn
na adɛn na ebi bɔ no one wa ten seconds. Ah, na ɛnyɛ sɛ wɔn ho na kyerɛ sɛ you don't fit. Okay.
You are not fit to play that match. Okay. It's not for you. Get away from there. Nana wo kasa me ni mi kuru na ɛwura dɛm mu he is not fit sɛsɛn. ah na ɔyɛ fit ankɔbɔ no so ka two minutes. ɛmɛ nka nka wuta na so. nti bibi na ate kyema. nti wɔnyɛ fit. eh, sɛ yɛbɔ match mhm. na wonya fiti edu kogyina park so yɛn deɛ wobɛtena reserve wonka ho yɛnhyɛ wo boot nti yɛsɛ wode yɛtena akyire na anyɛ bie no wɔn mu a ɛyɛ fiti no sɛ eh, wamerɛ obi pira a yàmú ọkọsẹ dẹ nẹẹmu abọ two minutes bi ama yẹn nti nka nka ho wogu mẹmẹ ẹni mu ase
nti yẹ ẹsrẹ wo. deɛ ɛbɛma wayɛ fit ne sɛ saa adeɛ no ɛwɔ mu no kwaku no asɔre agyina no ɛnyɛ kwa wo nyɛ sɛ wasɔre agyina hɔ saa kwa wo wɔyɛ adwuma na adwuma no a yɛ a wɔyɛ yi sɛ kɔba sɛ two seconds na wabu no kɔn mu a wabrɛ gu ɔbaa no na na na ah wakora ha ho. ɛyɛ a na yɛba ha o adeɛ nsan kɛse mhm. ɛna no meka kyerɛ sɛ sɛ one day bi wode ɛpɛ mmerɛ na yɛnhyɛ atiefoɔ bɔ sɛ ɛnɛ yɛba a asɛm a yɛbɛka ne sɛ sɛbeɛ som ho sɛbeɛ mu bɛrima ne wɔba nkutahodie mu mfasodeɛ a ɛwɔ hɔ ma me ne wo mmienu, ɔbaa ne barima, redi nkutaho no, mfasodeɛ ɛwɔ mu. Da baako, yi da si hɔ. Yɛmmɛto yɛn bo ase nkyerɛkyerɛ mu yie na wɔn sɛ sɛ woyɛ no two seconds a, wo ankasa yɛ a woyɛ barima o, woyɛ ɔbaa no o, woha wo ho. Na mpo sɛ ɔbaa woantumi anyɛ bie, woyɛ bi na ɛyɛ yie nko ara deɛ a, na woawale a, ɛyɛ ma wo. Nti ne nyame bɔɔ yɛ nyame anyɛ ne saa kwa sɛbe ɛmoa kura yɛ bi yɛ nipa oh. n sɛ ya nti bɛrima deɛ di mmansɛm dɛm ma ɔbo nyɛ du ɛwɔ dɛm nyɛ abɔntene sɛ wɔpɛgya nnadeɛ yɛ a yɛfrɛ wo hwanhwan group ɛdeɛ ɛdeɛ group no yɛ ne ne bɛrima o bɛrima ne deɛ wonni hɔ a wo ho kani wo dɔfo ɔbo donkua wɔkae wo sɛ a ah, ne wura wɔnni fie nti ɛnɛ Makae sɛ a me nko ara na meda bɛma Yaxin natural capsules. Wobɛtie si. Kinkin. Sɛ yɛtie si kinkin deɛ a, na yɛbɛnom Yaxin natural capsules. Ɔdɔ, mɛgye w'asɛm bisa. Ɛɛ wo comment ne biribia ɛwɔ zero two four four two six two three one three zero two four four two six two three one three so wada roma ɛɛ whatsapp messages nko a ɛna mɛfa yehowa yɛ adom na sɛ meka sɛ bye bye deɛ a ɛneɛ mɛfa wo course na yɛadi nkɔmmɔ sɛ afei ɛna wode wafidie ato ha a ɛyɛ asɛmmerɛ so ɛna yɛwei wonya mfonsoɔ yɛsuasua nneɛma pa a Onyankopɔn de maa yɛn na yɛnnya ho nimdeɛ biara nyɛ. Ɛno nti, dɔkta deɛ, wanya ho nimdeɛ a wɔde agu ntoa mu sɛ yɛnnom na ɛnyɛ yɛn nipadua yie nsiesie yie. Daa yɛka sɛ Onyankopɔn wanyɛ yɛn aborɔ, ɔdɔ yɛn. Ɔnim sɛ dwumadie sei na ɔde ahyɛ me ne wo nsa. Yɛbɛnante, yɛbɛkɔ, yɛbɛba, yɛbɛdi dwuma bebree aboa yɛn abusua. Ɛno nti, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya apɔmuden ne yɛakɔ aba da biara no, wama yɛn nnubra, nhama ne nnunsini. yɛtete a, ɛdeɛn na yɛde reyɛ? Enti yɛde agu ntoɔ mu sɛ yɛbɛnya kwan. Nana ye, yɛrekɔ ne yɛka natural capsules.
Wo kaa sɛ sɛ manya kube nsuo a, mɛtumi de yaksen mixture no anom. Yaksen mixture nso, deɛn na ɛbɛyɛ ama me?
Yaksen mm. mixture. Ah, ɛno nko ara na mede mpɛ sɛ menom. Me ne me kunu nni saa ɛyi ɔhaw yi bi. Yɛnni bi nti me deɛ me na mixture no kwa na pɛ sɛ me nom. Deɛ nti a
wobɛka sɛ wo kunu nni saa haw no bie no, mm. me ne wo yadwene saa ne ɔnya dwene. Okay.
Adi ntra.
Enipa ho. Mm-hmm. Enipa te sɛ machine. Alright.
Anaasɛ kaa a yɛte mu yi. Na kaa nyɛ machine. O sɛ machine bi, woka machine a. Obi adwene afidie bi a na wohu sɛ yɛwɔ honam akɔ a ahodoɔ nti yɛatoto biara ne ne dini na woabusa sɛ nti na mebusa wo sɛ wonni ntini ne nnompe nti wodeɛ ɛyɛ dɛn na wobɛka sɛ wɔyi ho hia ma wo ɛno nkɔda wodi fufuo di banku di abɛteɛ san awe mo di apɛsie di apɛsie na nyame yɛ adom a wonya di ahuo nso a wotumi di nya konkonte nya konkonte ne ayi a wobɛtumi adi wowira fi sɛ ne end results ɛyɛ biribi okay afei yaksen mixture wei mm. deɛ Yɛkaeɛ paa sɛ yɛnka. Ɛne sɛ, aduro yi sɛ yadeɛ ahodoɔ yɛ boro so ara mmiɛnsa. Baako yɛsɛ yɛfrɛ no typhoid, baako de malaria, ɛna baako yɛsɛ yɛfrɛ no menstrual pains. Okay.
Na wɔn wieɛ no, ɛna wɔn kaa sɛ aduro yi

yɛnkɔ so thank you
nti deɛ na wonim ebi a wonya malaria nso wonim okay nanso wonti yɛ nti nom yaksen mɛhyɛ okay sɛ ɛbɛyɛ a malaria parasite na ɛwɔ mu no bɛhye okay bɛwu asɛm no no afei ɛboa hohoro mogya no mu ɛyi fi firi mu na adeɛ biara nso a yɛmfa no sɛ sɛ ataadeɛ no firifiri mu a ayɛ dɛn ani ate wan nti saa ataadeɛ no da bia da wofa a wotumi hyɛ wahu
sɛ biribi bia anim mogya anim fi bi anim ɛhaw bi anim a da bia wɔ ahoɔdene nti wodeɛ nka nyɛ bie no nom yakse mmesha. Okay.
A, o, o. Biribiara nni hɔ no, wogye di wo ho tum sɛ. Wo deɛ yɛmfa no sɛ wogye wo ho di sɛ wo deɛ wokɔɔ yɛ no. Wonni ɔhaw biara. Yakse mmesha ɛyɛ dudo.
Okay. Nom bi kɛkɛ. Na ɛboa ma atumi da yie. Mm. Ɛboa ma atumi yɛ nneɛma ahodoɔ bebree. Ɛboa ma wo ankasa koraa no, wedeɛ no yɛ adwuma yie. Okay. Na wonya ahotɔ. ɛde bɔ ɔbra yaksi mmɛhyɛ.
Papa sisi mi bisa wo sɛ for ten days now mhm. ne bɛma ntumi nsɔre wobɛtumi anom natural capsules no bia no wode firi takora dɛ eh, paa kwasim frɛ me pa asɛm no a woka no nteaseɛ nsɛ daa nnim papa tie nnipa ho yɛwɔ aduro bi a yɛnom ɛyɛ aborɔfoduro a na sɛ ɛne yaleɛ bi aduro sɛ wonom a mfitiaseɛ no wo bɛma ntumi nsɔre but ɛno nkyɛ sɛ ɛyɛ yadeɛ ɛyɛ aduro no ɛna ɛte ɛtɔ da a ɛwiki muscles okay. ɛma wo honam yɛ mmerɛ nti wo bɛma ntumi nsɔre ɔnhwɛ ne yiye sɛ nyɛ nde nyɛ saa adeɛ na wɔn nsuo adu ɔnyɛ hwee deɛ a then obetumi anom natural ɛde afra mixture. okay kofi ali ɛde firi kɛtekrakye oti regin mhm. kofi ali asɛn dem ten messages mako mako du ne nyinaa yɛ sɛ mhm. yɛpɛ mu products bi wɔ oti regin hɔ asɛm aba
ten ɛno nko ara we need some of your products we need ɛno nko ara ten. sɛ ɔpɛ sɛ ɔka ne yi nyinaa nso ah, nti n'ani abere yɛpaakyɛ owie a ɔmfrɛ ali mepaakyɛ owie a ɛɛ eh, numbers ɛwɔ sukuu n'anim biara ɛbɛba yɛ hɔ na o deɛ yɛn ni nkɔmɔ na wɔn mo nso ɛtɔn bi wɔ ketekrakye side hɔ no yɛsrɛ ɛɛ eh, mo nso mo nfa mepaakyɛ kari mo nfa numbers no ngu hɔ yie.

ne nyinaa kɔ na ɛno deɛ pimples no mu ne saa woyi wabɔdwe ne saa deɛ nyinaa deɛ me no mehu no sɛ yɛ moguo okay. nyɛ no na ɛyɛ a mepɛ deɛ ɛma m'ani gye ho yɛ a me de bia bo sɛ maduro nneɛma ahodoɔ deɛ nti a me m'ani gye ho no adeɛ bi a nipa nyinaa pɛ no me mempɛ one saa wei yɛmfa no sɛ kakagya ayɛ wo mmɔwerɛ mm. ɛma wo nsa no ahono anadwo bam bam kum kam bam bam wontumi nna tinko yi bi kɔpɛ garlic garlic yɛ a yɛdi yɛdi yɛ aduane die ne kakaduro. Yam oyam no mmienu a na wate nku yi wode afra na ade ato wo nsa no so. Sɛ anadwo wantumi anda a, ka kyerɛ me. Alright.
Yaksen See the cream.
challenge nko ara na wotoɔ. Me mempɛ sɛ onipa hunu nnepa a ɛwɔ yaksen mu. Okay.
Na wadi ho adanse akyerɛ afoforɔ. Alright.
Sɛ- Sisi Akuyase ne bo. Ɛyɛ ne ya paa, wobɛtumi afa cool capsules anaa? Asɛm ne sɛ, ne bo na ɛyɛ ne ya. Hwɛ, wonim yareɛ no ɛfɛ ne stomach ulcer no, mm. ayamkuro. Mm. Sɛ woanhwɛ a, ayamkuro bɛtumi ama woanya hypertension.
Okay.
Wodidi a, asɛ aduane no nyina wo yam. Ne kyɛ sɛ, na ne yadeɛ no sie nya baako a, ɛno nso de baako san abɛkyɛ yɛn. Ɛɛ, eh, nso wɔma bonus. Ah. Ɛɛ, eh, wodidi a, ɔn. wohu no sɛ asɛ aduane no gyina wo yam ogyina wo bo ah, yes ɛwɔ in between wakoma ɛntɔ a woyɛ firi no mu wadwene saa na ɛyɛ wo nti bo sɛ wobo yɛ ohwirenhwiren ɛbɛn wakoma bɔ ntɛntɛm nti bo sɛ wobo ha ɛyɛ wo yɛ paa mm. obi wa ɛkɔ ne nufo ase ha baabi sɛ yɛasɛ ne mfe ɛyɛ ne yɛkɔ ne bo kɔ ne mfe nyina nti wɔnkɔ kyɛke ebi kora wɔ stomach ulcer. Hmm.
Bra ofori nso de firi sunyan. Mm-hmm. Where can I get one? Which of them? Sunyan. Eh, nti baabi a wo product wɔ no, wokyerɛ na. Oh. Eh, owie a wɔmfrɛ sunyan wo deɛ womu sɛ bisa drugstores na ɛwɔ hɔ no nyinaa. Na ne, mm-hmm.
yana kam eh, specific. Asɛm ne sɛ. Ebi ne sɛ.
Obi wo kyɛn sɛ ɔnkɔtɔ wei. Ɔkɔ ɔyɛ no woannya bi yɛama no foforɔ. Deɛ yɛntra a yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɔ sɛmɛsi ne ɔbenten bi din normally ne sɛ wo sɛ wɔn a wɔfa product no wɔyɛ hɔ no dɔɔso na obi fa a ɔde kɔ wholesale ɔwɔ wholesale a obi so ɔyɛ retail ma obi na obi so saa nti nipa bi wɔ a yɛyɛ nim no obi so a yɛnim no mpo nti wode ɔmbusabusa dra stores no wobɛnya bi atɔ
ɛwɔ sunyan ɛne ne mpɔta mu nyinaa berekum dɔmaa ɛkɔ amasu ɛkɔsi sampa ɛkɔ drɔbo ɛnɛ me questions no yɛ ɛhefa na menya bi ɛhefa na menya brafo su uh, samson nso de firi asenfo su how can i get some of the natural capsules yes uh, uh, asenfo su deɛ mm. menya guy bi wɔ ɛkwan no mak ɛɛ ɛm station n'anim ana ebi wɔ station hɔ inside station hɔ ɛna baako nso wɔ station no opposite yɛfrɛ no fm ɛna mama doris mɛkae ɛna mɛkae bɛyɛ mmiɛnsa bi but all the drug stores ɛwɔ hɔ.

kyinkyin a kɔpɛ yere ansa. Oho. Mabie me phone lines. Wobɛtumi afrɛ mpakyɛ adaroma wofrɛ a na walɔ wo TV set no ama me. Wobɛtumi afrɛ question biara mpakyɛ ɛnyɛ 0244 262313 no na mmom ɛyɛ studio lines a ɛwɔ screen no anim. Yɛ alɔ wo TV set no ɛma me. Na woka eh, cream ho asɛm. Eh, yes. On, yeah.
Mɛkyerɛ sɛ.
Krim no, sɛ ɛyɛ dwiba dwiba, amfɛre wɔ ase, mampele, twifare, ahwan, nantam aporɔporɔ, ne saa, wɔ nanti apaapae, ne eh, eh, stretch marks, ne saa adeɛ no. Nyame yɛ adom a, ne nyinaa na bɛkɔ. Okay. Now, ɛna mekyerɛ wo sɛ, sɛ kakagya ɛyɛ wo a, pɛ garlic, ɛne mm. kakaduro, mm -hmm. tinko yi bi, yam ne nyinaa fafra, na fa to so, okay. yɛnhwɛ deɛ ɛbɛyɛ. Me, me wura me socks gu a na area hɔ.
Wodwale wie a, fa nku no pepa wo nan ho kama ma ne nwo. Fa nku no fa ho na wahyɛ wo socks. Okay. Asa. Ebe blue. Ebe ebe yɛ de ebe blue. A ɛkyerɛ sɛ. Eblow no akɔ afiri ho.
Ebe ho no te sɛ mframa no ama. Afei
ɔbaa bi a wɔhyɛ wig ne ha nyina. Ayi.
Yes. Na asese.
Wɔn asɛ deɛ yɛto yɛbɔ asa kɔ barbering shop no. Ama yɛyi hɔ no. Yɛma yɛyi hɔ.

Mebisa sɛ, ɛno deɛ he na ɛbɛtumi aboa me? Ne second, me meyare nanso sɛ ɛbɛyɛ a mɛdidi no nyɛ asɛm, menni appetite a mɛdidi. Na duro no mebisa sɛ na effect a ɛwɔ hɔ ma me no sɛ ɛrane anaasɛ sɛ meyɛ adwuma, meyɛ mining adwuma. menim sɛ waste pin no ɛbɛyɛ amanman ne saa nneɛma no na menim de kɔ adwuma a ɛnha me anaa sɛ ɛnrane mma ɛndisturbe m'adwuma anaa Ate mpakyɛ fa to so nana ɛbɛyi wo ano apa nka mɛka sɛ ha yɛ nkwankyɛn anaa eh, ne question baako ne sɛ mhm. ɔse ne deɛ ne stomach ulcer stomach ulcer nti wobɛtumi anaduro ne deɛ eh, nti wode owia a ɔmfrɛ ɛna deɛ ɔse ɛnhra no nti na yɛ ma categories no nti woyɛ ɔdɔ gyina homa me hello bra Matthias hello yes ɔdɔ hello yes dear
good evening adwo so papa hello good evening
mo ho yɛ

Menhu deɛ ɛkwan bi ntare kura sɛ wobɛtumi akyerɛ biribi a. Alright Adawusu wife na te nka mpakyɛ fa to so na na ɛbɛyi wo ano na te nka kɔ fam watɔ aduraa ɛntie gya. Oh owie a ɔmfrɛ. Ok ebi a na sɛ nea Adawusu si kɔ no no ɔsɛ Kofi Oduro sɛ he is really enjoying the program hmm na ne younger brother ɛɛshow signs of goiter.

Ɛyɛ saa a, mentumi ndidi. Afei mentumi nsɔ meyɛ me. Nti aduane no ankɔ.
Ɛna sesia nso mewɔ wei Volta region, Oti region, Bassa, Kwanta North. Nti mɛyɛ dɛn anya ɔbere no bi? Mepakyɛw yi o, Adaworoma fa to so ma me. Na nka mɛsɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔ tɛste ahu sɛ ɛyɛ malaria ansa na wano. Ɛɛ nti deɛ wɔn fere na ɛho sɛ ɛnwɔn wɔn sɛ wɔ saa ɛɛ efi region hɔ. Ɛyɛ hɔ nko a efi Zabzugu tatale ɛkɔ pasa akɔsi saa wɔn region ne mu no. Amanfo kɔmpere nso wɔn nyɛ bi yɛsrɛ. Wo de yɛwie a mo mo a mo nyɛ bi wɔ area mu hɔ nyinaa no mo mfrɛ na yɛ hu deɛ yɛ bɛyɛ. Hello bra same.
Bra Hello. Hello. Waboaboa ne ho abɛyɛ deɛ. Ɔse I am facing problem I can't have. says for even three minutes I bought medicine for several times so what should I do I bought medicine wɔn ka so ɔtɔ wo di o. sɛnea yɛ ɔntɔ wei bi ɛnti ɛnti na yɛ a na yɛ turo challenge sɛ o deɛ tɔ yaksin mixture wei tɔ natural capsules wei daabi a.
Wo deɛ tɔ natural na pɛ kube nsuo ka ho na wo deɛ no nom. Yɛse nom no mmienu anapa, mmienu awia, mmienu animmerɛ for five days. Okay. Woanhunu so a yɛbaa na wafrɛ. Alright. Ka. Ne. Mante aseɛ. Ah. Sɛ o oh, asɛm a ɔkaa no mɛn hɛ mɛnhunu so na yɛnhwɛ.

ne ansa no a yɛde ma no so ɔse what is the difference between menstrual disorder and menstrual pains. ɔno n'asɛm ɛnna die o wo nso wo wo ka kyerɛ mi sɛ. no tie say i'm mavis from koforidua please is the yaxin miss alright is yaxin mister good for menstrual disorder you only said it's for menstrual pains hello dear. alright. hello.

yɛ dze.
Na nkorɔfo yi awia yɛn. Nti yɛnte aseɛ sɛ yɛbɛte aseɛ saa. Deɛ ɛpɛ sɛ yɛka ma obiara te aseɛ ne sɛ abibiduro ɛyɛ. Abibiduro ɛyɛ. Na yadeɛ a ɛyɛ nti ɛna ma da biara yɛba ha a yɛka yaksen yaksen yaksen yaksen kɔtɔ bi. sɔhwɛ sɛ deɛ yɛka no yɛ boa a, wo ara bɛte aseɛ na abɛhunu sɛ ah, saa nkurɔfoɔ yi asɛm a wɔreka yi yɛ nokorɛ. Yɛ boa nso a, wobɛdi ho adanseɛ okay. na wohu sɛ sɛɛ na ɛyɛ sɛbe mfuturo bi na yɛto gu amanfoɔ ani. Nti yɛ deɛ yɛse seeing is believing, kɔtɔ, nom na sɔhwɛ. Nyame tumi nti ɛbɛyɛ adwuma.
Okay. Na mɛgyina Ɔpanyin Sintim Yabe, Kubi Yu abusua ananmu, Aunty Rita, Ro, eh, Monica Roses, Aunty Benis, ne Aunty Nancy mu nyinaa ananmu. Abusua no nyinaa na afiri yɛ mu nyinaa ananmu. Ada obi bia a obegya yɛn nnura ne nnɛ ɛma bɛpaa yɛn aniwa nisuo wɔ abere a Kubi Yu nnura yɛkoraa no a ɛnnɛ Yɛanom ne sikasa korakorakora. Mewɔ YouTube so, enti yɛ a sɛkye me, Jackson Herbal Centre, mewɔ hɔ. Nkyea soronko nkɔ mma Alex Boadu, ɔyɛ teacher wɔ Nkoransa Technical School wɔ ma eh, Maths Department, HOD no wɔ hɔ no. Paapa, I salute you. Teacherfoɔ a ɛwɔ Oduro kurom DA Primary ne JHS nyinaa, nkyea soronko wɔn. Adom dom yɛn a, dasɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia, wɔfrɛ me Adusi Pokuya, Makramo.